omugurusi waitu Banyanga na Kosita, Rwehoda na mukuru waawe, oruganda rw'Abihinda, Obadiya Kaino n'abu waija kushwera nabo, abantu ba Nyabushozi mwena buri omwe omu kitiinisa kye. Reka nitwe omu bugufu. Ahabw'okuba eshaaha zaatubaho nkye, niinyikiriza na n'ebi bagyenzi bangye baagamba, ninza kwongyeraho kakye. Weena, hati nk'eimwe abaaruganaama rw'obusiisi, egi ensituko yaabaire eri eti, Ahashi turi aha? Apaana. Kikaba kiri e, e, rikaba riri ihamba. Mbwenu ebi ebi murikureeba, aga maka marungi gu murikureeba aha, oku okujwara gye ku murikureeba aha, oburungi, obugwa gye, obugaiga, eitungo, na nyenda ngu twena tukwataniise tuteerere gavumenti ya Rwangitsirizi omu ngaro. Ijo. Gavumenti ya nrm ebaire neejaguza emyaka ashatu na mukaaga. Hariho owambuurize ngu emyaka ashatu na mukaaga nikimanyisa ki? Myaka ashatu na mukaaga y'obugwagye? Myaka ashatu na mukaaga y'obusingye? Myasha myaka ashatu na mukaaga hatarimu katabanguko n'akakye koona? Myaka ashatu na mukaaga y'okutuura, y'okukundana, y'okutunguuka, y'okuhitsya nk'oku turi n'eri izooba? Ku hakaba hariho eky'okureeberaho kirungi omu kutunguuka kw'ensi kuruga ahu yaabaire eri kuza ahu eri. Ijo nkabigambira Vice President obu yaabaire ari Kibega abaabaire bariho nkagira nti, ku muraba nimuza kwega oku ensi etunguuka, baije aha bareebereho. Bareebe ngu ensi egi ku baaherize kugisharamu amariisizo, ku baagiheereza abaahangirwe bagarimu abaabaire nibeetwa abarootami, baahabwa obusingye, baakora, baashomesa, baaha omushoro, baayetunguura, ensi yaatunguuka. Egi gavumenti naanyenda ngu mugiteerere omu ngaro. Eki n'ekya bankongooro eki twashangire kirimu ekishumuuruzo. Rwehoda nookimanya, niiwe waayetsire orukiiko. Ekishumuuruzo tukikomoreire, ebyapa byanyu nimuza kubitunga. Ekindi nkiri ahari ekyo, Rwehoda yebare munonga. Yebare kuhingira omwishiki oshomire kandi oherize. Yebare kworeka entunguuka y'ensi oku eshemereire kuba eri. Yebare n'endankye. Yebare n'obuhuriire. Kushomesa abaana baawe, okashomesa abaana owagira. Okashomesa n'ab'eihanga. Yebare kutunguura owaanyu. Yebare Robina. Ruhanga abaheereze omugisha. Mwena abari aha, nyotsire ninkigamba nti ku orikwija omu bugyenyi nk'obu, ekikuru ti kureeba okagyenda, harimu n'okushoma. Hati ku orikwija aha oshoma ki? Abantu ku barikugira obusingye, bagira obwebembezi burungi nk'obwa NRM, nibatunguuka. Niki orikureeba nk'ekyo? Nanyenda kukugambira Rwehooda, kwonka nookimanya. Kwonka obumwe abandi nibabaasa kuba batarikukimanya. Obadia Kaino n'eka ye abaija kushwera aha, n'abakama nkaku ohurira nibakutuma abakama okaba nibo waareeta. N'abakama ba Rujumbura abo. N'ogu omwana we nimmanya, Joachim, n'omwana ohuriire omu baana be abaazaire ogwo

Flora Kiconco Kashoma na wa LDC nanyenda ngu mumwakiire nimumuteerera omu ngaro. Aine na mukuru we Tiiti n'abandi boona abandi kandi nibanyaanyazi. Obadia yebare naiwe kwija Nshaara okatureetera abaana abashomire okaija okatwihamu naitwe owaitu oshomire. Abantu ba Rwobusiisi na Naama nkakigamba buri ntwakiira Obadia Nti Nyabushozi ehiirwa kutamba ku yaafurikire waashusha ngu haaza kuba omware mwazaara Obadia taine ki mwafeereirwe n'akakye koona. Embabazi za Ruhanga nizeebare. Mbwenu ndeeba abeebembezi bakama ba Naama n'abaahura abaahuumwire na bakama b'ensi boona baamuza enyima baija nawe baaza kuhingirwa omu bihinda baija nshaara. Oku n'okuhiirwa Okuba omu nsi, kuruga omu banyu okaza omu banyu. Nyabushozi twagira omushana. Nanyenda kubaha amakuru marungi ngu nyimwe abazyo, itwe nka ba memba ba paramenti aba Kazo na Kiruhura tuhandikire ebaruha twagihandikira minisita wa wa agriculture Honorable Frank Tumwebaze kandi yaikiriza kutuhereza karakita ina. Yaikiriza kutuheereza na za Bowser's water Bowser's, tanka z'amaizi nazo ina, ebyoma munaana nibiija kwija omu disiturikiti ibiri ezi okuhitsya obu omushana ogwo guraarugire. Baza kubatahira amaizi abatagaine, nibaija kutimbira amaizi. abatagaine. Ezo n'embabazi za Ruhanga mukiteerere omu ngaro. Ekya kabiri ekyabaire kizibiirerwe ebishuuru kutunga amaizi ga kakagate, reeba Safari ari aha nteire aha maisho na mwena aba kunuya, nimwo abazingizire orukiiko na Minisita w'amashanyarazi Ruth Nankabirwa, kakagate nibaza kugiheereza amashanyarazi.

Itwe bashatu abari aha n'itwe turi akakiiko n'itwe turi aha kakiiko k'enguuto za disiturikiti kandi niinye baaronzire nka chairman. Egi enguuto ya Katyaaza neeza kuteera Rwebishure. Ekibaire kiri aha okuta aha kwa Baraara kuta Kiibuuza nakyo nikiza kukorwa. Pampu y'amaizi ebaire ebuzire kugaiha Mwaka kugareeta Kiibuuza nayo twagitunga omu kasheeshe omu. Nitugyezaho, turi abantu, kwonka ebi ebi turi kukora ti byaitu, ni ahabwa amaani gaanyu, ni ahabwa oburuuru bwanyu, ni ahabwa eshaara zaanyu, n'oku mwaturaariire aha kiro, n'oku mwatuhayaniire. Nitugyezaho ngu tukore tuhaise eiziina rya Mukama ekitiinisa. President Yoweri Kaguta Museveni na launchiinga ei turi kweta Parish Development Model Obuheereza kubwiha aha disiturikiti kubureetera kimwe kubuhitsya aha muruka. Mbwenu imwe nk'abantu ba Nyabushozi abari aha, munsaasire, reeba na Chairman LC Five ari aha. Buri muruka kutandika n'okwezi kwa mushanju omwaka ogu, buri muruka niguza kuhaabwa miriyoni igana. Kwonka obu muteera omu ngaro, ab'emiruka mikye nibatunga esente nkye. ab'emirika mingi nibagira bata? Nikigaruka emwe? Buri murika niguza kutunga miriyoni igana. Hati mwakiteerera omu ngaro. Reka mbahe eky'okureeberaho. Kuruga Byengyerere, abarikumanya Byengyerere, kuta Kaakyera, n'omurika ogu ni miriyoni igana. Mbwenu ekyo n'eky'okuteerera omu ngaro? Abarikukimanya nanyenda ngu mukimanye ebimwe torikubigambaho munonga ebimwe kwonka egyo niyo nteekateeka ya gavumenti kwonka hati hariho ei barikweta moratoriamu ngu otakora emirika mingi kwonka nakyo haine oku tushemereire kukigyendaho buri omurika gwaba nigutunga mirioni igana nikimanyisa egomborora eine emirika munaana neetunga mirioni runaana. Egomborora eine emireka ena netunga emiliyoni magana ana. Mbwenu tuteekateekye. Bantu ba Ruhanga mwe, ahi twahika aha hatari habi. Weena orikwija yataaha nk'aha yareeba abantu bashutami aha, n'oku bajwaire, n'oku barikureebeka, n'obusingye bu baine, n'obugwagye, n'entwaza, n'enkwata. Aa! n'enkwata n'entwaza ekyabaire kitwitsire kikaba kiri kimwe. Tukaba twine obwebembezi bubi. Nikyo ndikusiimira gavumenti ya Rwanyisiriza. Nikyo ndikubahamisiriza ngu itwe abu mwateereire akaruuru, apaana, muhuumure, teine h'erikuza. N'omu Paramenti nitwija kugigambirira. N'ebiragiro nitwija kubikora. N'ekirikwetengyesa n'amagezi nitwija kugabaheereza. Ekindi ka nitukwatanisa ka turi omuntu omwe. Imwe na imwe eki muraatukorere, mushore, mushore, murwane, mukore eby'entuura, mwombekye ag'entuura, mushomese abaana baanyu. Rweho, Oda, nikyo ndikusiimira. Hati weena oraaze kuhingira omwishiki. Ekyo nakyo mukyesiimirane nk'oku mutwire nimwesiimirana n'amasyo gaanyu. Ahingire omwishiki oine diguri. Weena oraaze kushwererera omwojo, ashwererere omwojo oine diguri. Kandi oine eitaka rye, agyende aritungire ekyapa. Nyentsya, nyentsya hatariija omuntu ogwirwe kubi, akaruga kyeeri akaija akatwiha omu nsi yaitu egi. Ruhanga abampere omugisha mugume nimukwatanisa nimukundana. Obadia twakwakiira nshaara, Rwehoda n'obundi noomanya ngu ndi memba wa family club bari aha nibaija nibaija chairman waitu ari aha, abantu ba Nyabushozi ogu n'omwaka musya n'omwaka gw'okukora. omu biro bikye beitu eky'okubanza niinyenda kubasiima kujwahikire ehururu ei twatandikire y'okukyamura abaana kubaiha omu mashomero g'aheeru kubagarura omuri Nyabushozi. Niinyenda ngu mweteerere omu ngaro. Mbwenu hati obu baagarukire aha, hati ebyo ebi Honourable Jovansi yaaba naagamba, ebyo nibyo ebyo. Manya omuntu ku aba aine ente nkye, Kandi ku ikanya nabwo zikureetera okuteekateeka munonga. Mbwenu hati twine kuteekateeka obu abaana bagarukire aha kandi bakakira ebiraasi, mwimukye twombekye amashomero nk'oku tutura nitwombeka aga ahandi. Mwimukye turonde abashomesa tubate aha ahabw'okuba esente tizakitushora, ziza niziguma omu ihanga omu. Ruhanga abampeere omugisha. Akaishiki kaitu na Joakim Nimbashabira, mbashabira okuzaara, mbashabira okugumaho, mbashabira okutunga hamwe n'okugogyera ahabwa Ruhanga n'eihanga ryangye.